און א כסיבה וכסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טליתים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעט סידיס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע א שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל, איזרעאל בוקשאפ, פארטען האווי סטריט ברוקליין מעסעטשוסעטס, פייוו סיקס סיקס סעווען וואן וואן טרי.
אקעי, מיין נאמען איז מעקס פעלערמאן, און איך וויל ווינטשן אלע מיינע קונים וואס זיי שטיצן מיר א גאנץ יאר, איך ווינטש זיי א גוט יאר און א געזונט יאר מיט אל דעם גוטן, און דאס העכסטע וויל איך אייך זאגן, די בוטשער איז פריי, הארט געטרייט צו באפרידיגן מענטשן זאלן קומען קויפן, מען טרייט, מען גיבט צו די בעסטע סערוויס. די בעסטע פרייזעס און מען איז זייער צופרידן ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן זיי קויפן זענען צופרידן און כהאב פאר לאנגע יארן געשטאנגען פאר לאנגע יארן אזוי און מען איז שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ און האף צו זיין נאך א הונדערט יאר דא מיינע קינדער ארבעטן היינט די אייניקלעך ארבעטן דא. איך האף ס'וועט אנגיין פאר לאנגע צייט, און האט א גוטס יאר און א געזונטס יאר פאר אלעמען עניבאדי אויך די אידישע סטעישן. מיר ווינטשן אלע מענטשן א גוטן א געזונטן א הערליכן נייע יאר. האב א זיסע גוטע יאר. דאס איז טאניא לעפמאן, איך וויל אייך ווינטשן א געזונט א פרייליכן און א גליקליכן יאר פון אונזער ארגאניזעישאן, דאס זענען די באסטאנער האלאקאסט סורווייווערס, זייט אלע געבענטשט און אלעס גוטעס. און געזונט. און אסאך געזונט, דאס איז אמת. מיין נאמען איז מערי ערליך, און איך ווינטש אלעמען א געזונטן, גוטן, פרייליכן, זיסן יאר, א בעסערן יאר ווי מיר האבן געהאט דעם יאר, זייט אלע געזונט און גליקליך און צופרידן.
אמן אמן. און אפשר קען עמיצער אונז זאגן וואס וועט זיין היי יאר מיט די השכרה?

מיינע פריינט, מיר האבן דורכגעמאכט א שווער יאר. א שווער יאר פאר דער גאנצער מענטשהייט צוליב דער וויסטער פאנדעמיע וואס צום באדויערן האלט זי נאכנישט ביים סוף. כאטש א דאנק די וואקצינירונג בוזשעוועט זי נישט אזוי שטארק. א שווער יאר האט אויך דורכגעמאכט מדינת ישראל, וואס א חוץ דער מגיפה האט זי אויך געמוזט קעמפן מיטן טעראר פון כאמאס אונטערשטיצט פון איראן. אבער מיר פארלירן נישט די האפענונג אויף בעסערע צייטן, וויל איך אייך אלע ווינטשן א גוט יאר, א געזונט יאר, און הלוואי זאל זיין שלום אויף דער וועלט, און א סוף צו דער אומקאוויד'דיגע קאוויד מגיפה. א דאנק.
מיר באגריסן הויך און קלאר לשנה טובה א גוט יאר, דאס ר' דוד בראון אין נאמען פון אידישן קול מיט א באגריסונג אז אלע זאלן האבן א גוט און א געזונט יאר, און מיט א ספעציעלן דאנק מאיר דוד'ן ווי איך האב ליב איבערצוגעבן אלע יאר אינדערצייט וואס מאיר ברענגט אונז די דאזיגע פראגראם אלע וואך שוין אין אונזער דריטן יאר צענדליג דאכצעך. און זאל ווייטער אנגיין דאס אידישע קול אלע וואך, און לאמיר זיך זען און זיך הערן נאר אין פרעדן. א גוט געזונט יאר! א גוטן יום טוב אלעמען! צו די יום טוב'דיגע טעג באגריסט אייך דא גיטל שעכטער ווישוואנאט. די פארזיצערן פון דער אידיש ליגע. די געטרייע צוהערערס פון דאס אידישע קול ווייסן אוודאי וועגן דעם וויכטיגן שליחות פון דער אידיש ליגע. מיר צילעווען אויפצוהאלטן אידיש ווי א לעבעדיגע, שפרודלדיגע, היינט-צייטיגע שפראך, א שפראך פון היינט און פון מארגן. אט צושיקן מיר יעדע וואך א טעמאטישע רשימה ווערטער פון דער וואך, כדי מ'זאל קענען פריי רעדן וועגן פארשידענע טעמעס. די טעג למשל האבן די פארשידענדיגע טעמעס געדעקט די אולימפיאדע, וויינען, גערטנעריי, און פארשטייט זיך ראש השנה. די ייִדיש ליגע גיט אַרויס דעם אויסנעמיקן זשורנאַל אויפֿן שוועל, רעדאַקטירט פֿון מרים טרין, וואָס איז אָנגעפּיקעוועט מיט אַרטיקלען, דערציילונגען, לידער, זכרונות, און אַלץ אויף ייִדיש. מיר גיבן אַרויס לערנביכער און ווערטערביכער אויף זיך צו לערנען און פֿאַרבעסערן דאָס אייגענע גערעדטע ייִדיש. און איצט א געוואלדיג גוטע בשירה, אונזער ארומנעמיג ענגליש-אידיש ווערטער בוך, דער קאמפרעהענסיוו אינגליש-אידיש דיקשאנערי, וואס איז ארויס מיט פינף יאר צוריק, איז שוין אט אט אויספארקויפט! דאס בוך קומט איצט ארויס אין א צווייטער פארגרעסערטער אויפלאגע, מיט קנאפע טויזנט נייע צוגאבן, ווי אויך א צאל ווערטער פונעם חסידישן אידיש. וואס נאך פאר א אידיש ארגענעזאציע טוט אזא ארבעט ביים היינטיגן טאג? מיר האפן אז איר וועט שטיצן די אידיש ליגע כדי אונזער ארבעט, אונזער שליחות, זאל קענען אייך ווייטער דינען ביז הונדערט און צוואַנציק. גייט אויף leagueforyiddish דאט ארג און גיט א קוועטש אויף דאונעיט. מיר וועלן נאך קומען א גרויסן הארציגן דאנק. מיר ווינטשן אייך אלעמען איר זאלט זיך אויסבעטן א גוט געבענטשט מזל'דיג יאר אין א וועלט פון געזונט און שלום. זייט מיר געזונט. א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאר און די מאר משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין. קומט אריין אין שערל ענס וואס געפינט זיך אין פאדערהעם סירקל אין טשעסנאט היל צו קויפן חלות און אלערליי גוטע באטעמטע געבעקס, זייער טעלעפאן איז זעקס איין זיבן פיר זעקס ניין ניין צוויי פיר איינס, סיקס וואן סעווען פאר סיקס ניין ניין טו פאר וואן,

פיר איינס. דוד ישר כח מיר פרייען זיך וואס מיר האבן פון דיר פון צייט צו צייט זייער גוטע אינטערוויוען וואס דו האסט געמאכט זאג אונז אביסל אן אריינפיר וועגן דער פרוי זעלדע וועלכן מיר וועלן הערן. איך בין איצטער אויף דער אידיש וואך פון יוגנט רוף אין אויגוסט און דאס יאר איז צוויי טויזנט איין און צוואַנציק און מיר האבן געכאפט א שמועס געמאכט אן אינטערוויו מיט זעלדע ציפוק אדער פונדערהיים ציפוק זעלדע פאלאווסקי, זי וואוינט אין ניו יארק, האט זיך באזעצט נאך דער מלחמה אין אמעריקע, נאר זי האט דערציילט אין אונזער אינטערוויו וועגן אירע קינדער יארן, די ערשטע קינדער יארן אירע ביז ארום אכט יאר, פון נײַנצן צוויי און דרײַסיק ביז ארום נײַנצן נײַן און דרײַסיק, נײַנצן פֿערציק, איין און פֿערציק, אין איר שטעטעלע דרויסק,

סאו האבן זיי איבער געשטעלט אויף זעלדע אין רוסיש, ווען מיר זענען געוועזן אין רוסלאנד האבן זיי מיר גערופן זשעניא זשעניא מיכאלייעוונא ציפוק.

נאר מיר האבן געהאט א שבת גוי, דאס איז א מאמע און א זון.
און די שבת די גויע האט געארבעט פאר אלעמען?
איך ווייס נישט וואס זי האט געטון דורכן וואך, נאר איך ווייס אז זי פלעגט אונז העלפן מיט מיטן פייער, מיר האבן נישט געהאט עלעקטריק, מיר האבן געהאט אן אויוון אינמיטן הויז, און דארטן איז געוועזן דער טשולנט, מיר פלעגן נישט קומען צו בעקעריי צו ברענגן אונזער טשולנט, מיר האבן געהאט אונזער אייגן אויוון. און דאס האט געגעבן אונז ווארעם אין ווינטער צייט. ווי האט אויסגעזען אייער שטוב?
מיר האבן געהאט א גאנץ פיינע שטוב, און דער פאפע האט געהאט די געשעפטן אויך אין שטוב, און מיר האבן דערבויט צום הויז. נאר מיר האבן קיינמאל נישט געלעבט אין דעם ווייל היטלער איז געקומען און די מעבל זענען געקומען פון ווילנע, אזוי געדענק איך. וואס פאר א מעבל?
א שופלאד און ס'איז געוועזן א גרעסער.

אין דער נייער הויז וואס איז אויסגעבילט צום הויז דערלייגט. איז וויפיל
ס'איז געווען די אלטע דער אלטער טייל פון הויז? יא. און ווי האט דאס אויסגעזען? געווען א גרויס א גרויסער צימער און מיר האבן געהאט א א שלאף צימער. און אלע זענען געשלאפן אין דעם שלאף צימער, אזוי געדענק איך, און מיר האבן געהאט א קיך. ווי האט אויסגעזען די קיך? וואס איז געווען אין דער קיך?
דער קיך איז געוועזן א פאמיוניצע וואס און מיר פלעגן אריין ווארפן אין די פאמיוניצע אלע עסן און נאכער פלעגט מען עס ארויס ארויס ברענגן צו די בהמה און עס איז געוועזן מיר האבן געהאט עוף. וואס פאר אייער עיפות זענען געווען?

ווי האט עס אויסגעזען? אזוי ווי א פאס? אזוי ווי א.
א גרויסע.
א קערבל? יא, באט געמאכט פון אייזן. אהא.
ווייל עס געוועזן וואסער אין דעם אויך. פון דעם האט זיך געהערט?
ניט פאר מיר. ניין.
ווי קומט עס? ווי אזוי? ווי מאכט ווי מאכט זיך דאס אז ס'הערט זיך ניט פון דעם פון דער פאמבאניצע? ווייל איך געווין א סך וואסער. א סך וואסער? מערסטנטיל וואסער. וואס פאר א וואסער? מיר האבן געהאט מיר האבן געהאט א ברונעם אויפן גאס, און מערסטנטיל מענטשן זענען געגאנגען צום טייך און זיי האבן געבראכט וואסער.

חיות יא, און שכנים זענען האבן געוואינט נאנט דערביי?
יא, מיר האבן געהאט איין גרעיסע גאס און צוויי גאסן וואס זיי זענען. פון די זייטן א קליינע גאסלעך, איך געדענק נאר איין גרויסע גאס, מיר האבן געהאט צוויי שולן, א מסנגדישע שול און א חסידישע שול, און מיר פלעגן גיין צו די חסידישע שול, איך האב קיינמאל נישט געפרעגט דעם פאפען וואס פאר א חסיד ער באלאנגט. און איך געדענק אז מיר פלעגן אריבער גיין די גאס אלס קינד וואו די מתנגדישע שול איז געווען, ביידע זענען געוועזן אויף לינקס. און איז הייסט עס די צוויי שולן זענען געווען אנטקעגן איבער? נאו, ווייטער, איינער ווייטער

און זיי האבן געווען אַכט יאר. יא. יא.
ווען היטלער איז געקומען צו אונז. יא. איז ווי איר האט מיר דערציילט פריער, איר האט געמאכט דעם חשבון ווי אלט איר מיינט איר זייט, ווי אזוי, ווי אלט מיינט איר זייט איר, און ווי אזוי זענט איר געקומען צו דעם אויספיר? איך ווייס אז איר האבן געוואר געווארן די פינפטע ליכטל חנוכה דאס האבן זיי געוואוסט. מיין מאמע איז געשטארבן אין באהעלטעניש אין דרײַ און פֿערציק יאר, און דער פאפע האט פארשריבן אלעמען, אונזערע, מיר און מיין שוועסטער און נאכהער מיין שטיף ברודער, אלעס פֿופֿצן דעצעמבער. געווען גרינג צו געדענקן. און איר האט מיר דערציילט ער האט געשריבן א פאלשן אדרעס אויך. אוי יע, ער האט פארשריבן אז מיר זענען געוועזן אין ווילנע ווייל ער האט געזאגט ווען מיר זענען געקומען אין אמעריקע זעלן קיינמאל ניט געפינען דרויסק אויף דער מאפע און ער האט געהאט א ברודער אין ווילנע.

ער האט געהאט אסאך מענטשן וואס האבן געארבעט פאר אים אין ווילנע געטא, ווייל די דייטשן האבן אים געדארפט פאר זיי.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. ענד דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
מיין נאמען איז אליעזר מיימון און איך וואוין אין ברוקלין ניו יארק. איר זאלט זיין מצליח מיט אלעמען וואס איר טוט און האבן א געבענטשט יאר מיט נחת פון די פעמילי און אלעס בעסטע און זיי אקטיוו ועשי מה טובה און לעטס האפ אז די פעדעמיע פון די קאראנע וויירוס זאל זיך זאל זיך פינישן אזוי ווי עס איז געקומען אזוי זאל עס אוועק און מען זאל מיר אלע זיין געזונט און זיך יעצט שוין נאך קענען זעהן צוזאמען. א גוטן יום טוב און אלעס בעסטע. און איר זייט פאר דער מלחמה זייט איר געווען אויסער דרויסק? זייט איר אמאל געווען אויסער דרויסק אדער ניין? ווען איר ביט געוועזן אלס קינד, איך געדענק אז מיין שוועסטער האט אין אוועק געזעצן אויפן באן און זי איז געפארן אין ווילנע, ווייל איך האב געזען ווילנע נאך דער מלחמה איז שוין געוועזן פארניכטעט אסאך. ווייט איך האב געזען ווילנע אין ניט אין גוטע אומשטענדן. אהא.
און איז הייסט עס און זייט איר געווען אין ברסלב? איר האט דערציילט פריער וועגן ברסלב. יא יא דאס איז געווען פאר דער מלחמה האטן ווען היטלער איז געקומען האט ער געזאגט אז זעלן אונז נעמען אין ווילנער געטא און מירן דאָרטן אַרבעטן, און מירן זײַן, מירן לעבן דאָרטן. נאָר דער פּאַפּיר האָט צונד אָנגעפֿאַנגן הערן, װאָס ס'טוט זיך מיט די אַנדערע געטאָס. ס'האָבן מיר באַשלאָסן צו אַרײַנגנבֿענען זיך אין ברעסלעװער געטאָ, ווייל ברסלב איז געוועזן א געטא אין ברסלב און ס'געוועזן מיר זענען פון ברסלב און דרויסק איז געוועזן זיבן קילאמעטערס סאו האט ער זיך געטראכט אפשר וועלן מיר קענען צוריק גיין אין עפעס געשעט אין ברסלב.

איך געדענק אז איר פלעגט פארן אין ברסלב אפט, איי מין מען קען גיין זיבן קילאמעטערס, באט איר פלעגט פארן מיט א פולן וואגן. אין דרויסן איז געווען א בעסעלמען? א בעסעלום? אוי יא, באט נאך דער מלחמה אויב איז געוועזן צוריק סטאלין און ער האט נישט געגלייבט אין רעליגיע סאו האט ער געמאכט א טייל פון אונזער מיסעלען ווייל מיין מאמע ווען זי איז געשטארבן זי האט געוואוסט אז זי שטארבט האט זי געבעטן צוויי זאכן תכריכים און צו ברענגן איר צו קבורה.

איז דערציילט וועגן וועגן וועגן דער באהעלטעניש און ווי אזוי זייט איר. סאו ווען מיט ווען מיר זענען געוועזן אין דער ברסלב'ער געטא מיר האבן געוואוסט אז עפעס קען געשען סאו דער פאפע און נאך מענער האבן באשלאסן צו צו געפינען א פלאץ וואו מיר קענען זיך באהאלטן אין געטא, סאו דאס איז געווען א הויז, א גרויסע הויז וואס איז געשטאנען, זי האט נישט געהאט קיין בעיסמענט, באט זי איז געשטאנען אויף שטיינער. און זיי פלעגן ביינאכט פלעגן זיי ארויסנעמען א שטיין און צוגרייטן נעמען ארויס די ערד פון פון אונטן און צוגרייטן א באהעלטעניש. זיי האבן געהאט דארטן, זיי האבן אריין געטון עסן אביסל, די געטא האט אויסגעשאסן, און מיר זענען טאקע אריין אין דעם באהעלטעניש.
אבער איר ווייזט זיי. מ'האט זיי אויס גע. אין געטא האט מען אויס געשאסן אלעמען. באט מיר זענען געוועזן אין מיטן געטא סאו מיר געהאט איך איך האב געהאט עפעס מיט מיין סטאמעך. מיטן מאגן? נא נא נא. מיטן בויך? יא עפעס איז געשען סאו האב איך געדארפט ליגן אין בעט ווייל מיר האבן נישט געקענט אפערירן, ענד איך האב געדארפט, מיר זענען די ארום רינגלען איז געוועזן א טייך וואו מיר זענען געוועזן, סאו בין איך אויפגעשטאנען אינדערפרי און איך האב געזעהן אז. דארטן פלעגט ניט זיין מענטשן וואס האבן געהיט די געטא, נאר ווען איך האב ווען איך האב געזען אז מענטשן סטען ניט קיין נאציס נאר אונזערע פעלישע אידן, חלילה, שקצים אדער. בערישע שכנים. נישט שכנים פון אונזערע, איך קען זיי נישט, איך האב נישט זיי נישט געקענט, נאר זיי האבן געהאט ביקסן. סאו האב איך געזען אז עפעס טויג נישט, עפעס איז נישט די זעלבע זאך. סאו האב איך א רוף אוועק צו דער מאמען, און זי האט א קוק געטון, און שיטקע און מיר האבן אנגעפאנגן הערן די שיסערייען, סאו דאס האט אונז געגעבן גענוג צייט אריינצוגיין אין סכון.
וואס הייסט א סכון? א באהעלטעניש.
ער איז זיין געקומען באט איך האב געזען אלעס דורך די לעכער, באט זיי האבן אונז געפונען נאך פֿינף טעג האבן. מיר זענען געלאפן אין באהעלטעניש, סאיז אסאך מענטשן האבן געזען אז מיר ווייסן וואו צו גיין, זענען זיי געקומען מיט אונז אונז אריין מער ווי די עסן וואס מיר האבן געהאט, נאר מיר האבן די קאזינס איך האב מיר געלעבט לעבן זיי און און זיי זענען איך אריין אין דעם אין דעם באהעלטעניש.
ווי לאנג זייט איר דארטן געווען אין באהעלטעניש? ארום פֿינף טעג, נאר ביינאכט די די נאציס פלעגן ניט אריינגיין אין געטא, זיי האבן נישטא מיר געהיט ארום. סא אין א פרוי האט גענומען א פילאו א קישן פון א הויז זי איז נישט געווען זייער באקוועם זיצענדיג אין סא האט זי גענומען און אינדערפרי זענען זיי זיי האבן געזעהן א ווייסע.

און זענען זיי געקומען און זיי האבן אריין געטאן די גאן, ביקסן, אין די לעכער, און זיי האבן געזאגט, מיר ווייסן אז איר זייט דא, און גייט ארויס. באט דאס איז געוועזן די די די די שעכט די שעכט פון אונזערע אידן איז איז געוועזן איז איז ני געוועזן און זיי האבן געהאט פראקלאמאציעס דורך דער דורך דער געטא איך מיר ווייסן אז איר זייט ערגעץ וואו באהאלטן עס איז ארום זעכציק מענטשן האבן זיי געפונען. אין דעם פונדאמענט פון שטוב.

און ס'געוועזן ארום זעכציק מענטשן וואס זיי האבן געפונען, אחוץ אונזערע אפשר דרייסיג. איך האב געזאגט וועגן קינד און ווען מיר זענען געוועזן אין דער באהעלטעניש. דורך די פֿינף טעג און ס'געוועזן קינדער און איין קינד האט געוויינט און מ'האט אים ני געקענט איינשטילן און דער טאטע אליין יעדער איינער האט געפרואווט דערשטיקן דעם קינד ווייל קיינער האט עס ני געקענט טון. און דער טאטע אליין האט געזאגט אז איך קען ניט איך קען ניט צוליב מיין קינד וועלן מיר אלע אומקומען און ער האט אים אליין דערהארגעט אין דער צווייטער אין די צווייטע הויז וואו זיי האבן אריינגעזעצט די זעכציק מענטשן. דער פאפעט אונז עפעס האט ער געקעיפט די מענטשן וואס האבן געהיט די טירן כ'ווייס ניט פון ווי ער האט אונז ארויסגענומען ער האט אונז ארויסגענומען אונז פיר מיין שוועסטער מיין מאמע און מיין פאפע און מיר און ער האט ארויסגענומען נאך זעקס מענטשן און איך האב דיר געזאגט אז ער האט געבעטן ער האט געוועלט ער האט געוועלט דער טאטע פון קינד ער האט געהאט אן עלטערן קינד ער האט געזאגט נא איך איך איך בין ניט זעכער צו צו ארויסגיין פון דער פון דער צווייטער געטא איך ווייס ניט וואס צו צו רופן דאס.

זי האט געהאט, חנה האט געהאט נאך א קינד פון צוויי יאר, האט זי איבער געלאזט די קינד, דאס קינד מיט איר שוועסטער, און זי האט גענומען איר שוועסטער קינד אין ער געווען אכט יאר אלט, אין מיר זענען אלע געבליבן לעבן. ווען מיר האבן אנגעפאנגן לויפן פון דעם בילדינג איז האט זיך אנגעפאנגן ווערן ליכטיג, סאו מיר זענען אריין אין א שטוב וואס איז געוועזן אדער א באן ווייל עס איז געוועזן ה' אין אים. ענד מיר זענען, מיין שוועסטער איז איינגעשלאפן, און נאכער ביינאכט זענען מיר ווייטער אוועק, ווייטער געגאנגען, נאר ווען מיר האבן אנגעפאנגען לויפן פון די, פון דעם הויז וואס זיי האבן אונז געהאלטן, און מיר געהערט שיסן, און דער אינגעלע וואס האט ניט געהאט די מאמען, ער האט געהאט זיין מאמעס שוועסטער, האט געזאגט, איך וויל ניט גיין, איך וויל מיין מאמען. און איך האָב זיך געטראַכט, נאַר איך בין געווען אַכט יאָר אַלט, און איך האָב זיך געטראַכט, דאָס געהערט די שיסן, דאָס קיינמאָל ניט זען מײַן, דײַן מאַמען, ווײַל דאָס איז געווען די ענדע פֿון, פֿון די אַנדערע מענטשן. נאָר מיר האָבן געזאָגט, אַז מיר באַנעטקעט, מיר גייען צו.

און ער'ט ברענגן דיין מאמען מיט זיך. און מיר האבן טאקע גע. ער איז אוועק. ער איז א באנעטקע. ווען מיר זענען געקומען צו באנעטקן, ווייל עס זעווען זיבן קילאמעטערס, זענען מיר דורכגעגאנגען און מיר זענען געקומען צו אים צו באנעטקן. און ער איז טאקע אוועק אין ברסלב.

סאו איך גערעדט נאר אידיש מיט מיין עלטערן. פאני ניצט נע פאמיענטא פא פאלסקו? נא, פא פאלסקו, ווייסט ווי איך האב זיך אויסגעלערנט פא פאלסקו? נו?
אין דייטשלאנד נאך דער מלחמה אין די די פי קעמפס, זיי פלעגן רעדן פון טיילן פלעגן זיי רעדן פא פאלסקו, ס'איז געוועזן אינטעליגענציע. יא יא.
איז איר האט נישט איר האט נישט באוויזן אנצוהייבן זיך לערנען אין קנ י? נאר, איך האב נאר געקראגן לערע אין די די פי קעמפס. אהא. ווי האט געהייסן אייער די פי קעמפ? עשוועגער ביי קאסל.
דייטשלאנד. יא, דייטשלאנד.
זיי געגנב'עט דעם גרעניץ. פון פעלן פון פעלן אין דייטשלאנד אין זעקס און פערציגסטן יאר, מיר זענען פארביי געפארן קעלצדאן.
איך מיין אז צוליב באגרענעצטע צייט מוזן מיר ענדיגן דערוויילע, אן אנדערש מאל קענען מיר האפנטליך ווייטער רעדן, איך דאנק אייך זעהר. א דאנק דוד. איך וויל אייך נאר פרעגן איידער מיר ענדיגן, זעלדע, איר קלערט פון דעם אלעמען פון צייט צו צייט? איך האב נעכטן
געחלמט, ניט פון איך, נאכן דייטש ווען מיר מיר אונזער באפרייט, פלעג איך יעדנס נאכט, יעדן נאכט, חלום איך אז מיט מיר געשאסן און איך האב דאס צוגעהאלטן צו א באנקל און איך בין געבליבן לעבן און דאס איז געוועזן א חלום וואס איך האב געהאט א לאנגע לאנגע יארן און נאכער האט זיך געענדערט.
און איצטערא קלערט איר וועגן דער געשיכטע אדער נע? יע, ווייל איר געגאנגן אין די מארטש אוו די ליווינג אין מיט אין פון פלארידע זענען געוועזן פיר באסעס און יעדער באס האט געהאט קינדער און יעדער באס האט געהאט א האליקאסט סורווייווער. וואס איז געבליבן און מיין אייניקעל איז דאן א קליין דזשואיש אקעדעמי און וואס זיי טוען איז יעדן ווען זיי גראדואירן פארן זיי אין אין פעלן און נאכער פארן זיי אין ארץ ישראל דאס איז די מערסטע מאל וואס איז געוועזן

צוריק וואו איר בין געבליבן לעבן. איך האב ניט געוועלט. איך האב ניט געוועלט פארן אין פעלן. איך, מיין אייניקל, האט מיר געבעטן. קענסט ניט זאגן קיין ניין צו אן אייניקל. זענען מיר געפארן. באט איך, דאס די מערסטע מאל וואס איך האב געזען, וואס איך האב געווען אין אייראפע. און אין פעלן און איך האב זיך געפילט לייק לעבן דעם ערשטן מאל וואס מיר זענען געקומען אהין איז געוועזן אן אקציע פון א פון די פון א געטא סאו די קינדער האטן געלייגט אין האטן גענומען ארויס ארויס פון געטא און זי מיט זיי געהארגעט, און זי איז מיט אים געשטאנען לעבן דעם גרוב, און איך האב זיך געטראכט איך באלאנג דארט מיט זיי. איך בין צופרידן וואס איר האבן געפועלן ווייל איך האב געזאגט קדיש און איך בין געווען מיט אסאך קינדער און איך האב געזעהן אז דער לעבן גייט אן, מיר האבן דורות וואס ווילן זיין אידן.

געפֿאַסט און געקלאָגט און אַלע תּפֿילות געזאָגט, געבעטן סליחה און מחילה, און עס האַלט שױן בײַ מילא. און אױפֿן האַרץ